جو جرم ہے جیندا توں صفا آکھ ݙتا کر، سامھے نہ میݙے بت کوں خدا آکھ ݙتا کر، سوکھی ہے کہیں ٻئے اتے الزام تراشی، توں آپ کوں ایں جڳ توں جدا آکھ ݙتا کر، یا نال تحمل دے میݙی ڳالھ سݨی کر، یا نال تحمل دے میݙی ڳالھ سݨی کر، یا میل دے وچ توں نہ الا آکھ ݙتا کر۔ یا نال تحمل دے میݙی ڳالھ سݨی کر یا میل دے وچ توں نہ الا آکھ ݙتا کر سمجھیں نہ سزا کوئی وی توں اپݨے عمل دی ٻہہ دی ہے ایہا ساری خطا آکھ ݙتا کر طاہر میں بھڳیندا وداں وعدے دیاں ونگاراں طاہر میں بھگیندا ودا وعدے دیاں ونگاراں ملدی پئی اے کیتی دی سزا آکھ ڈتا کر جو جرم ہے جیندا توں صفا آکھ ڈتا کر سامھے نہ میڈے بت کوں خدا آکھ ڈتا کر جو کجھ نظم دے شعر جو بے رحم حالات دی منڈی وچ انسان وکاؤ ایمان وکاؤ بے رحم حالات دی منڈی وچ انسان وکاؤ ایمان وکاؤ ہے عصمت غیرت عزت کیا ہے شرم وکاؤ ہے شان وکاؤ ہر آس وکاؤ ارداس وکاؤ فریاد وکاؤ فرمان وکاؤ ہر شے ہے لال لکیر اتے ہر سودے نال دکان وکاؤ۔

او تیݙے پتر دا قاتل چھٹ ڳیا ہے اوں ماء کوں آکھیں معاف کرے جو ہے عام اجازت قاتل کوں ساری دھرتی تے قتلام کرے ہے عام اجازت قاتل کوں ساری دھرتی تے قتلام کرے آغاز کرے ساݙے پتریں توں ول مرضی جو انجام کرے سر چودا چوک چتھیل ڈیوے سر اچا قوم غلام کرے جئو جتنی جئیں کوں غیرت ہے او قبریں ونج آرام کرے جئو جتنی ہے عام اجازت قاتل کوں ساری دھرتی تے قتل عام کرے آغاز کرے سارے پتریں توں ول مرضی جو انجام کرے سر چودا چوک چتھیل ڈیوے سر اچا قوم غلام کرے جئو جتنی جئیں کوں غیرت ہے او قبریں ونڄ آرام کرے جو انصاف دا سر چکریندا پئے انصاف دا سر چکریندا پئے اینجھی ورتی نا انصافی ڳئی اڄاں لب لپیاں قبراں نئیں سکیاں تھی فیصلہ ڳے مل معافی ڳئی انصاف دا سر چکریندا پئے اینجھی ورتی نا انصافی ڳئی۔ اجاں لپیاں قبراں نئیں سکیاں تھی فیصلہ گئے مل معافی گئی جو اتھ جیوݨے آپݨے زور تے جی نہ کہیں وی آس امید تے جی اتھ جیوݨے آپݨے زور تے جی نہ کہیں وی آس امید تے جی اتھ رادھی دا پھل نئیں ملدا سکھ خوشیاں خیر خرید تے جی یا کہیں مکار عیار دی ول ہر ڳالھ دی کر تائید تے جی جے جرات ہئی تاں ظلمت دی ہر لمحہ کر تردید تے جی جو اتھ جیوݨے آپݨے زور تے جی یا کہیں وی نہ کہیں وی آس امید تے جی اتھ رادھی دا پھل نئیں ملدا سکھ خوشیاں خیر خرید تے جی یا کہیں مکار عیار دی ول ہر ڳالھ دی کر تائید تے جی یاد ہے جے جرات ہئی جے جرات ہئی تاں ظلمت دی ہرک لمحہ کر تردید تے جی اتھ پر سوچ گھنی جے جرات ہئی تاں ظلمت دی ہر لمحہ کر تردید تے جی پر سوچ گھنی اتھ ہر ظالم پر سوچ گھنی اتھ ہر ظالم منہ خون دا ایں ہبلاسی ہے پر سوچ گھنی اتھ ہر ظالم منہوں خون دا ایں ہبلاسی ہے اتھ عید دے تحفے وچ ملدی ہر غیرت مند کوں پھاسی ہے۔